anuanom ne adɔfonom baabi a wɔ biara mekyia mu nyinaa sɛ yɛanɔpa a memoakye awia nso a Awia so a saa, sɛ ɛyɛ anadwo nso deɛ a, anaasɛ anwummerɛ a, mema wɔadwo. Ɛyɛ wo somfo Atta Mighty na masan aka me ho no, still the mighty man. Mekasa firi Helsinki, Finland ahenkuro. Mede aseda a ɛmu ɔden paa de ma Asantema akuo, titiriw Nana Ɛkoɔba Sempremo, Gyasi Gyimah, Asantuma Kuro Hene. Ɔne ne hemaa, Nkɔsoɔ Hene ne ne hemaa ne wɔn a wɔkeka ho nyinaa. Mekyia mo nyinaa, meda mo nyinaa ase ne nkuranhyɛ soronko a da ne da nyinaa mode ma me. Mede Ekuoma no so mo nyinaa meda mo ase. Afei nso CPF platform so a mowɔ Ghana no, mesan me nso mede nkyia ma mo nyinaa. Deɛ mede bɛto mo anim bio no nso yɛ Ghana, yɛn nkuro nkuro edin a yɛde toto yɛn nkuro, ɛkwan a yɛfaa so a yɛnyaa saa din no ne sɛdeɛ mmorɔfo no baeɛ bɛsesa abie nom ne ade a yɛfaa ne saa ɛna mede ba bɛto mo anim yi. Buroni, Akwasi Buroni ɔreba no, ɔbɛduru yɛ kurom no, na yɛwɔ nkuro nkuro din dada wɔ hɔ na yɛn kwan a yɛfa so koraa yɛfrɛ buroni no kwasi no ɛno mɛkyerɛ mu ase ansa na akɔ dwumadie no so ɛɛ yɛne ghanafoɔ no yɛfaa ne sɛ nana nyankopɔn bɔɔ wiase no ɔhome memenda ti deɛ ɛkɔ so wiase nyinaa no ɔka kyerɛ mɔfo sɛ mo nso montoa so Ɛnna kɛ sɛ ɛda a ɛtɔ so nson no, Kwasiada no, ɛna mmorofo no nso to ase. Ɔnti na ɛfrɛ ɛtwa di ampɔ Kwame, sɛ Nyankopɔn no de Kwame, na Buroni nso de Akwasi. Ɛna ma ɛnya saa din no. Na deɛ ɛteɛ ne sɛ, Buroni ɔba yɛ kurom no, yɛ yɛ yɛ nsɛm bi wɔ hɔ a ɔbɔ ka ɔbɔ brɛ paa titiriw sɛ asɛm a Ɛyɛ kɛyɛ anaa kɛwɛ, dɛwɛ nom no saa yi no ɔmo ntumi mmu no yie sɛ adwoa a most of us adoa adoa adoa ɔka adwo no ɔtumi nka adwo no sɛ ɛyi kw a ɔtumi nka kye sɛ deɛ ɛka no no nti ɛma yɛ kuro no din bebree sesae na ɛnam bɛbɔ so kakrakra yi sɛ wohwɛ mu a kuro bi te sɛ ɛnɛ

Yɛasoa de kɔ baabi a wɔn sɛ hɔ yɛkɔfrɛ hɔ Bkyem. Ɛhɔ na ne yɛkɔkyim ama yɛn ahemfo ne kuromanimfoɔ mmaka no nyinaa. Enti ɛhɔ nso yɛkɔfrɛ hɔ Bkyem. Enti ɛhɔ na na yɛkɔkyɛ ɛnam no mu ma ahemfo no a aka no. Na sɛ wohwɛ mu a, kuro bi te sɛ Shama a ɛwɔ Mfante kuro no, na ɛne Shama a Kuro no yɛ na yɛ Nsema, N-T-S-E-M-A. But Buroni ntumi mmɔ saa yini nti ɔyɛɛ sɛ Tsama, Tsama, na ɔyɛ Ntsama saa na ɛkɔyɛ Shamaa, Shamaa, ɛno nso deɛ yɛfaa no saa sɛ ɛyi Shamaa, ɛho. Na ka dɛ nyɛ Shamaa. So ɛho. Ɛna kuro bi wɔ Asanteman mmam hɔ, ɛfrɛ no ayi Asenɔm ase kɔteɛ Uganda. Ɛho, meka yi mesɛ menim deɛ wadwene afa ho, but nyɛ saa na ɛkyerɛ. Asoma sɛ kɔtie mmua nna. Deɛ nti yɛfrɛ no kɔtie mmua nna no, nyɛ sɛ bia wokɔ hɔ a wo bɛrima nna anaasɛ mmaa pii ɔwɔ nti no sɛ wosi so ɛ de dabi, nyɛ saa na ɛteɛ. Deɛ ɛteɛ ne sɛ yareɛ bi te si hɔ a na ɛkum nnipa paa. Enti na woyɛ adwene sɛ worekyere kɔm, wodi abuada, ɛfiri sɛ obi awu a, adeɛ bɛkye no na nnipa foforɔ nso awu. Saa ara na yare no kum nnipa. Ɛnna ɔhene no bɔ dwene, ɔkaa sɛ, Ɛfiri nnɛ kuro yi, sɛ woka sɛ obi awu a, ɛmmu ana? Ɛno nti na ma yɛde kɔto kɔte ɛmmu ana? Asoma so kɔte a ɛmmu ana? Woka sɛ obi awu a, ɛni sɛ obu ana? Ɛna ɛnya saa yi no. Na baabi te sɛ ɛyi kwawu ne nkɔkɔɔ ɛyɛ dan na ɛnya saa ɛyi no. Deɛ ɛkɔbaeɛ ne sɛ, amrado a na ɔye ɔwɔ Ghana saa mmerɛ na ɔno Cape Coast anaa akɔyɛ sɛ kuropɔn wɔ Ghana ɛhɔ na na amrado no wɔ na deɛ ɔbaeɛ no ne fɛ no Sir Garnet Wolseley Sir Garnet Wolseley ɔna na ɛyɛ amrado ɛwɔ ɛyi Ghana that time no Na wɔhwɛɛ dinn na wɔyɛɛ sɛ wɔbɛpɛ atuo bi de aba Ghanafoɔ no matua de ama no. Na deɛ kɔyɛɛ ne sɛ wɔsɛ wɔbɛgye ɛyi mframa toɔ that is ntokua toɔ ɛyi mframa a wɔhome ɛfa akoma mu no wobɛtua ho ka. Nti sɛdeɛ ɔkoma no si teɛ no sɛ ɛso a wobɛtua kɛse ɔkoma no so a wobɛtua sɛdeɛ si teɛ. Nti na ɛfɛ no ntokua toɔ. a kyɛ sɛ obiara bɛtua saa ayi no ɛti kɔba saa no nkrafoɔ no yɛ n'agya wɔn tua ɛyi nsafoɔ yi sabi wɔn tua mfantefoɔ tua ɛna asantefoɔ no yɛ wɔn adwene sɛ wɔn deɛ wɔn tua ne nnɛ ntua ne kyina wɔn wɔn nti aseɛ sɛ nframa nyame de ma yɛ home no yɛbɛtua ka deɛ ɛnyɛ yie nti amuna dono yɛ n'adwene sɛ dɛbi

Atam sɛ Nyame adom ɔmo nya tia bɔfɛ ne atuatua a Kyikyifo aba abɛsa gold kɔ de tua de ama wɔn. Dɔm wɔ etua de na ɔmo bɔ obiara kama. Eti ɔmo ɛte gyina hɔ ara kyɛe na ɔmo sɛ amrado no ɛde mfantefo ne ba. Na ɔmo sane tua no gu wɔn so na too too too too. na kɛse akɔyɛ anibere sɛ na fadifo de ebi wu na ebi di mirika ne kura wi wɔn asɛm akyi agya eyi sɛ gana ɛwɔ nsiri hɔ na ɛkɔ baa saa no ntɔkwa no ɛkɔ so no sɛ na eyi asante kɔ ade hyɛ no adwane akɔ akɔtena bepɔ bi so a kyɛ sɛ ɛnna yɛfrɛ no kwawu no ɛhɔ na wɔn akɔ akɔhyɛ wɔ akɔdo agye kura sɛ wɔn deɛ ntɔkwa no wɔn nkumi na wɔn adwane akɔ akɔtena hɔ ntɔkwa no kɔɔ soɔ naa. Ebinom ɛka sɛ sɛ Ghana ɛwɔ sɛ data no ɛsɛ na mfadofo no dwane agya no nti wɔn sɛ okum ne ho ɛho saa wɔ no na ebinom sɛ fɛn sa sɛ Ghana ɛtɔ sere wɔ sagrenti wɔ sadofo sɛ sagrenti wɔ sagrenti wɔ de sɛ Ghana ɛtɔ sere wɔ ɛma sadofo no di nkunim nti ntɔkwa no adwo yɛ no ɛna yɛ sadehene ka kyerɛ ɛyi N'asuafoɔ no sɛ, Mo, ɔka kyerɛɛ ne nkoa no sɛ, Monkɔ saa bepɔ no so na monka nkyerɛ wɔn sɛ, Ntɔkwa no atwa, enti wɔmmra fie. Enti nkoa no kɔeɛ no, na ade kyeeɛ no fɛre. Wɔpene sɛ wɔkɔ ahwɛ a na ɛkɔkum wɔn. Enti Rada no, wɔkum nkoa no na wɔsiee wɔn wɔ hɔ. Enti asɛmdin he tee saa asɛm no, ɛyɛɛ nea eye paa na wɔde saa bea no to sɛ Nkoawu, Nkoa no awu. Nkoawu, na ɛkɔyɛɛ Nkoawu, Nkoawu a na ɛsɛ sɛ wɔyɛ no Kwawu, Kwawu, Kwawu no. Ɛyɛ nkoawu na na ɛdi kan ɛku nkoa no nti ɛhɔ no kɔde nkoawu ɛna ɛfiri ba yɛ ɛhunu bɔ a ɛyɛ no kwawu kwawu kwawu nti wɔsoma ɛba sa no ɛyɛ general no mu fui na ɔfa nipa sɛ bi ɛkɔfa ɔmo mmra sɛde tie bia ɛkɔ kye ɔmo nyina fɔ ɔmo mmra ɛna ɔmo te sii kwan so nti ɔmo kɔ a ɔmo kɔ duru ɛyi pepɔra se wɔ no na sa de yɛ soma abɔfoɔ ɛkɔ ɛyɛ sɛ kakyɛ ɔmo sɛ ɛna ɔde ayi asoma de kɔma ɛyɛ abɛgyina ayɛ sɛ nkɔnkoawu nsa wɔkyi mmra oh, nti aseɛ wonya no kɔyɛ nkɔnkoawu nkɔnkoawu nkɔkɔɔ no no nti nkɔnkoawu no mɔfo no hunu bɔ tɔm yɛ sɛ nkɔnkoawu nkɔnkoawu nkɔnkoawu ne kɔyɛ nkɔkɔɔ wɔn spɛl no basaa nkawkaw saa no nti sɛdeɛ yɛyɛ a kwawu nya saa deɛ no nti a neɛ ka sɛ ɛyɛ kwawu deɛ asantefoɔ adehyeɛ ɛna ɛwɔ hɔ ɛgu hɔ ɛna nkɔnkoawu Ɛyɛ ɛyɛ na wɔyɛ no nkawkaw nkawkaw a ɛnɛ saa na efrɛ no no. Na baabi te sɛ ayi kyɛ bi sei na wei no ohunu edin ne bɔ nti na wɔyɛ no kibi kibi kibi wɔde kibi saa ɛho kibi kibi kibi ɛho wɔka sɛ ky no wɔn hunu bɔ ɛna spɛlin no akɔsesa koraa kɛ kibi so de kɔduru sɛ mmorɔfo no.

Wɔn bɛ sɛ ne wɔn bɛ bia yɛ Mumbai ɛna ayi Calcutta nso yɛ Kolkata nso yɛne Ghanafoɔ no deɛ silaa no deɛ mmorɔfo no gyaa no hɔ no ɛno a na ɛsɛ yɛdi akyire nti na ɛyi kakra a mewɔ ɛka kyerɛ mo no meda mo ase sɛ wobɛ sɛ wotie abakɔsɛm yi pii ɛfiri me hɔ deɛ a wɔn wɔn deɛ ada subscribe to Asanteman YouTube Wɔ Asanteman, wokɔ hɔ a, wobɛnya saa ayeyi bebree na watie.